Hi guys, ka channel ah ka lo lawm leh vek che u, in lo dam tla ngem na vangin ka buai ve neuh neuh a video ka lo upload lawk thei lo va, in mi hriat thiam na ka rawn dil nghal ni se, Batam Indonesia vlog ni li na leh a ni ngah na a ni a, umm kan thova breakfast hi kan han ei a, tui cheng turin kan han kal a. kan la kal lo avang hian a last day a ni tawh sia kan tia hmuh ve ngei ngei kan duh a kan han kal ve a khua pawh a lo tha khawp mai a rin aiin helam hi bar a ni a tlai lam ah kan kal ang aw tlai ni tlak hun vel ah thlalak in a nalh kan ring a tlai a kal atan ah kan thlek a. Thlalak hi pawimawh thin a ni, thla la tur hianin kan chhuk hi ni deuh ber a, tui chen tak tak hi chu kan peih vak lo a, chhuak leh tur kan nei vangin mahni thla duh tawkin kan han la vel a ni, pawimawh tawp thlalak khawmaw.

tui kan cheng zauh a sea food lunch ei tur in kan chhuak leh dawn a nui chal tu ka hmai tak bawk. Seafood lunch ei turin kan in peih fel tawh a, mipa taxi kan book a kan nghak mek a. Kan insiam chhung vel khan ruah lo tla sek a hei umm a lo han leh lampang tawh zawk a nia an han kal ve vang vang a kan seafood lunch inna tur hi. khawpui chhung ve deuh hlekah khan a awm a hla ve ang reng a minute sawmhnih kal vel niin ka hria kan han tlan leh vang vang a. Kan en na tur hmun kan thleng a he restaurant hi Kelong Baba a ni a seafood restaurant a ni a kan han lut a min lo welcome a. a colour hi tlem in ka edit deuh hlek a a chhan chu a pawn lampang hi a lang var lutuk khan a rawn kap a colour hi tlem in a dik lo deuh hlek a min lo hrethiam bawk a ah bawh lo nuam loh deuh hlek chuan kan eitur lampang hi seafood vel hi thlang tur in an ti a. Kan han kawh hmu a sangha tih te chakai tih te a lo awm a kan han en diat diat a chuan kan duh dan kan siam duh dan ang te min zawt a a la nung vek a fresh khawp mai hi sangha chi hrang hrang a lo awm a tikhuan a nung chung in kan duh duh te khan kan tlang a a fresh khawp mai.

chak a hi lian hlawm a sin duh duh kan thlang a tian a lian leh teh hi a man a hrang ve a a lian chi kan thlang a kei nge hei hi kan lak a nia kan ei tur a ni a la nungcha nge nungcha lo tih te a test vel a. Chuanin kan siam duh dah te min zawt a, kan thutna ah te an min hruai a. A hmun hi nuam reuh khawp mai a, zau sia. A hmun kan va thlen hian khua hi tha hlauh mai a, ka lawm lutuk a, kan kal lam khan ruah kha ta sia. Kan saw eina tur hi tuipui chungah a ni vang khan ruah khan min theh huh hrep kha ka hlau khawp mai a. Kan lamah ka hria, Nu Digi chawmchai rawh, chawmchai rawh kha ka tia, kan thlen meuh chuanin. Khua hi a lo tha leh a, Pathian hi chu tha nia chuan kan han tawngtai zawng khua hi a lo tha ve leh tlat zel a, hei khua hi a rawn eng leh tan tawh khawp mai a maw kan han ei dawn meuh kha chuan a rawn mawi leh tan tawh lutuk a ni chu, kan lamah kha chuan a dur khawp mai a. Kan order pawh a lo thleng a chakah hi chilli pepper sauce a nia a sangha hi soy sauce te nena steam a nia kaikuang hi tomato leh ah chilli paste tih vel a nia chuanin an hnah khi kuang kuah kan a nia tui ve reuh hlawm khawp mai.

Hei ber phung ang tih chu hlauh awm khawp mai. Ke dei hlan mai na ka duh.

Kan ei zo va photo session kan han chan leh a ni a pawn lampang kan han en a ah khawnge thlalak na dang tih te kha kan han en ve ram maw kan thlalak vel te hmuh tur awm lo chuan Instagram ah khan Dear Mary L tih in ka awm aw min lo follow ve theuh dawn nia. thleng leh ta kan hotel kan ei puar ta pang pang bawk a kan chawl hahdam anga. chhuak leh dawn a ni bar lampang kan la en lova an bar lampang kha kan han thleng thla a ni kha lo la sa tha khawp mai a rin ai khan in ni tlak lai vela thlalak kha ka hla a ka duh lutuk a tlak hman loh kha ka hlau a ka thian te bulah khan ka lang u ka lang u kha ka ti sek a chuan in kan zuthleng thla kha lo la sa sia. Kan thleng ve tawh se han chho leh khan a ni thei tawh si lo ti khan hmisa chung chung khan kan awm a, a hnuah chuan a thawk te khan in nihliap te min rawn pe a, kan thu a, sa chung chung khan thla te kha kan han la maw. A hmun erawh a nuam ngang mai, a hahdam sia boruak tuipui fawn ri nen ti khan kan han thu vang vang a, tlai ni tlak hnu a phei kha chuan a relaxing lut bawk a. lam saw Singapore a nia Marina Bay Sands te a hmuh theih a a inhnaih khawp mai Nihliap kan khum tawp a ni ni sa lutuk a. Thank you. Nge chu dang a chalo.

Kan main course kan chah bela steak leh carbonara kan chah a carbonara hi tui khawp mai a maw umm ka ei tawhah chuan tui ka tih pawl tak a ni.

khua hi a tha khawp mai nuam tak kan va ni zing lamah khan an sur deuh na a kan haw peih lo lutuk a kan room te hi kan han ti lang leh hrim hrim ang a. Ahh ferry kha kan hawnna tur kha kan book lawk vek tawh si a, kan extend thei si lo va, chuanin zanah pawnah te kan han thu leh a, a ngaihawm dawn khawp mai. Ningani zing dar sawm a ni a, kan han insiam a, kan in check out hun hi dar sawm pahnih a ni a, amaherawhchu kan ferry kha kan chhuah hun tur kawtlai dar thum-- Chauh a nih vangin hian lunch kan han ei teh teng a, kan in check out chhuah muang changin kan ferry lam kan pan dawn chauh a ni. Bag hi min phur tur pawh a lo kal a, peih lo tawk chungin ti hian kan room chu kan thlah liam ta a, kan haw peih lo lutuk a mahse kan extend thei si lo a, kan ferry kha kan lo book lawk vek tawh sia, umm peih lo tawkin ti hian kan kal hnak hnak a ni. Ei leh in chan leh phawt mai ang aw engmah kan la ei lova ti hianin a la hma avangin ahh hun khawh ral nan thil ei te te ang u kan tia umm eitur te kan han order a kut silna te min rawn pe leh a kan drinks hi-- an indonesian ti ve a nia kan eitur cha hi mi pangsit goreng an tia a tui khawp mai a noodles siam hi indonesia chuan an thiam tawp kan ngai na tui kan ti lutuk a hawng ang aw kan in ready tawh a taxi pawh a lo thleng a kan han in dah lut a kan luggage te min han thiar sak a an fel khawp mai a keimah hi dan phal lova. Khani min dah sak thlap mai a, kan awm lut anga kan ferry a lawng chawhna hmun hi minute sawm vel lek a nia hla lo kawp mai a, kan han tlan a kan thleng der mai a rei lo teh a, a hmun te pawh hi lo fel fai nuam reuh khawp mai a, la hma deuh avangin kan han thu kawi a, kan departure lampang tur te kan han thleng a, a lo la inkhar thap mai a hei. Singapore ah chuan a han hmanhmawh thei ka pawm a hun ai hma ah hianin an hawng a helai chu Indonesia hi chu Mizoram ang deuh hi nia a muang ruih mai a thil te hi an la hawng lo va hun chiah chiah chiah an hawng a ni toilet kan han kal vel a a la hma sia an toilet te pawh a lo fai reuh khawp mai rin aiin.

Hei hi kan resort thlenna khan a nia a lo lang thei reng mai a umm hla chang pawn a mawi khawp mai kan han chhuak a kan han kal vang vang a tui a phone leh nasa thin lutuk a. Heng kan han su dul dul a ka luah ka chhuak lek lek a hmu lam chu mi an tam khawp mai a naupang student excursion nei ho an nih ka ring a an lo tam khawp mai a Singapore kan thleng leh der a darkar khat leh tlem vel ang a ni kan chuan ni. Chuanin pawisa kan neih ngang ang te kan han thleng a, kan ril a ṭam leh deuh der mai a, kan lawng chuan mang a, kan pawm kha ni deuh nghulh avangin thil ei ang awk an tia thil eina te kha kan han zawng a. Thai restaurant kan hmu hlauh mai a kan han lut a umm beef noodles kan chah a bawng sa a ti lai te a tha te umm meat balls anga an siam te kha a nia a tui khawp mai.

In lam kan pan a kan haw peih lo khawp mai a ni khat hun awl kan nei a tawk ah hna thawh leh nghal kan ngai a ka video te min lo en sak avang in ka lawm e tun chu ma tan khang zawng kha ni se la min lo like ul a min lo subscribe sak ve ul a next video ah kan in hmu leh theuh dawn nia u bye.